Illum, Victor Tedesco għandu 93 sena. Twelit fl-1916
April fid-9 ta' April. Victor Tedesco tilef id-dawl. Illum madu jara xejn li fdlam. L-ikbar, l-ikbar Eħ ngħidu hekk, diżgrazzja li ġratli u grazzja għaliex naqqast minn ħafna affarijiet. Diżgrazzja għax ma narax u meta ma tarax u qabel ikollok id-dawl tkun taf xi ġifieri u tkun taf xi tlift hija diżgrazzja kbira. Iżda Victor Tedesco xorta baqa' jsegwi l-futbol. Ġili nagħmel sa sew sa tejta billej nara l-futbol, illum kif jien mhux nara l-futbol, nisma' l-futbol. Inkun naf, mhux tejjem inzerta, imma nkun naf more or less illi da sa jikrossja, sa jiswingja ballun, dana sa jtih short pass, dan sa jagħmel tropas, inkun qiegħed Kif nara fil-logħba jien nikkompara ma' dak illi qed nisma' u mora lest inkun qed ngħid inkun qed impoġġi propju dak illi ma nistax nara inkun qed nesprimih b'dak bl-esperjenza li għandi. U waqt il-partiti, ara min ikellmu. Nimmaġina u ħanajdlek hemm biss nervus jekk xi ħadd Jiġi jkellimni waqt il-logħba. Hemm biss nervu. Jirrakkontalna kif fis-snin tmenin, staġun kien jiswih iktar minn 70,000 lira Maltin. Dak iż-żmien il-kampjonat kien jiswik minn 70 sa 80,000 lira.
Victor Tedesco jgħid li fil-futbol ħalla iktar minn 250,000 lira Maltin. li hu żgur għax fuq il-karti huwa xi 250,000 lira. Imma mbagħad ikun hemm ħafna affarijiet oħra, eh, speċi ta' trigal il dak il-plejer, ta' ti bonus, ta' ti ta' ti affarijiet oħra speċi tiġi partita ta' di importanti ta' tħalli noffrilhom noffrilhom xi ħaġa ekstra, xi ħaġa ekstra biex ikunu iktar motivati. Victor Tedesco spiss kien ikun mgħajjar mill-partitarji avversarji u meta ma kinux jgħajruh kien jinkwieta. Meta ma kinux jgħajruni kont ninkwieta, kont ngħid. Mela se jirpunna, jafu se jirpunna l-lum. Iżda kien jiddejjaq meta kienu jgħajruh bil-familja. Però kienu jgħajruni Bil-familja tiegħi kien jiddispjaċini. Li li li għajruni u taż-żejt u mhux taż-żejt u u l-miegħor. Jgħidilna li biż-żmien tal-familja kienu saru fissati daqsu fuq ħamlu Spartans. Dejjem, dejjem involuti daqsi għax sa jixri pa, ġara pa, kienu jridu jafu kollox. Minħabba l-futbol, Lil Victor Tedesco ġieli għeddew li se jagħmlulu bomba. Ġieli kelli nsejja l-pulizija għandi d-dar għaliex jien kont inkun il-ground u eh, ma kont nieħu prekawzjoni biex xaħat għax da min jgħadlek li se jagħmillek bomba ma jagħmel ilek, jagħmel ilek minn ma jgħadlek. Nistaqsuh jekk qatt ikkunsidra li jaqaf mill-futbol. Le, le, le.
Illum Viktor Tedesco għandu stadium imsemmi għalih. Il-Victor Tedesco Stadium tal-Ħamrun. Ħanajdlek inħossni onorat ħafna. Għaliex dak huwa sinjal ta' apprezzament illi għandi għax-xogħol li għamilt. U fl-istess ħin illi għas-sagrifiċċji li għamlet il-familja tiegħi għandha s-sodisfazzjon li tajt missirna veru forsi Għamel ħafna sagrifiċċji finanzjarji, sagrifiċċji oħrajn. Imma llum nistgħu ngħidu illi missierna huwa nfakkar, infakkar li fejn ħadem
ġi apprezzat.
Fl-età ta' 93 sena, Viktor Tedesco jistqar magħna li jibża' mill-mewt. Aħna
ngħidu anki Il-Mulej beża' wkoll fuq is-salib. Aħseb u ara il-bniedem kemm għandu għax jibża' mill-mewt għax ma jafx x'ħalla warajh. Iżda jirringrazzja 'l Alla li tah ix-xorti jgawdi 'l uliedu u n-neputijiet għal bosta snin. Ħmistax-il sena ilu u għoxrin sena ilu meta żewwiġt it-tfal, kont qed inżewweġ tifla u Min jaf kemm sangawdi lilha u lil uliedha. Imma illum il-bambin tani grazzja jien li żewġt tfal rajt it-twelid ta' tfal tagħhom Rajtu? U lħaqthom kollha qabel ma tlift id-dawl illi niċċajta magħhom, nilgħab magħhom, neħu pjaċir magħhom.